Wahtank Ananýan, Ullakan ýürek. Men mäşäni gysdym. Gamyşlar şygyrdaşyp gitdi. Ýabany ördekleriň sürüsi pasyrdaşyp ýokary göterilseler, tagaşyksyz suw towuklary alňasaşyp gamyşlaryň arasyna gizlendiler. Batgalygyň arasynda awlan guşjagazlarym ýatyrdy. Biri kepderiň ullugyndaky ýapyk çal reňklidi. beýleki ikisiniň müçesi kiçiräk we reňki açygrakdy. Özlerem indi per çykaryp başlapdyrlar. Olaryň biri sag galypdyr. Okuň sesi ony seňseledipdir. Elimiň aýasyny alamsoň birneme özüne geldi. Eteneji gorkudan ümüzlän gözjagazlaryny açdy-da, ýalbaryjy äheňde pessaýjadan zaryn jürküldedi. Oňa jogap berýän şekilde asmanda ganatlaryň pasyrdysy eşidildi. Bir guş emaý bilen gerdenime urdy-da, soňra ganatlaryny ýaňagyma degirdi-de patlap ýere düşdi. Ol iki baka urundy, tiz-tizden ganatlaryny kakdy. Soňra bar güýjüni jemläp, menden uzagraga gaçdy. golaýdaky daşyň üstünde oturybam zaryn-zaryn saýrady. Onuň aýaklaram çüňkem, çal göwresem uzyndy. Ol etenejikleriň enesi bolmalydy. Aýamdaky guşjagaz boýunjygyny uzadyp, ýene-de inçeden naýynjar jüküldedi. Oňa jogap edip ene guş şeýle bir zaryn gygyrdy welin, doňýürek awçy bolsamam, endamym dyglap gitdi. Guşuň gykylygyny söz bilen beýan eder ýaly däldi. Onuň sesi çäksiz gussa we nala ýugrulandy welin, heý, goýaý! Arkamda otlar çybşyldady. Pikirden aýňaldym-da yzyma seretdim. Bir daýhan maňa tarap ýöräp gelýärdi. Onuň egnindäki dyrmaň dişleriniň birnäçesi düşüpdi. Daýhan säginip, guşuň sesine diň saldy-da, Onuň çagalaryny heläklän dälsiň-dä, şäherli dogan? diýdi. Muny nädip bildiň? Sesinden, onuň neneňsi nala çekişini, zarynlaýşyny eşideňokmy eýsem? Ol gapdalymda çökdi-de, ýaryk-ýaryk bolan ellerini galgadyp, sözüni dowam etdirdi. Ýüregi götermez, görgüljik hökmän heläk bolar. Ol ete-nejiklerini unudyp bilmez. Onuň üýtgeşik ýüregi bar. hakyky ene ýüregi. Daýhan alňasaman maňa gyzykly bir hekaýany aýdyp berdi. Geçen ýyl aýalym bilen bilelikde bu ýere bede toplamaga geldik. Biziň bilen pişigimizem gaýtdy. Pişigem näme, pişik-dä. Uzakly gün guşlary kowalap gezdi. Gamyşlaryň içinde, daşlaryň aňyrsynda gizlenýär, yzarlaýar. Ahyrynda-da onuň penjesine Gamyşlaryň arasyndan hiç zatdan habarsyz çykan heniz per ýeleksiz guş çagasy düşdi. Howada ganat kakyp ýören ene guş pişigiň üstüne agyr daş kimin bat bilen gaýtsa, ata guş pişigiň bokurdagyna ýapyşyp gözüni çukjak bolýar. Pişigem gazaba münüp, etenejeň ganatyny ütüm-ütüm etdi. Şonda ene bilen ata guşuň zaryn gykylyklaýşyny bir eşitseň! Olar pişigi ganatlary bilen kakyp, çüňkleri bilen çokjalap, köle agdarylar ýaly etdiler. Ahyry pişik oljasyny goýbermeli boldy. Şeýlelikde, Etenejik halas bolupdy. Suwuň ýüzünde edil sallançak kimin ikibaka çaýkanypdy. Gürrüňdeşim sypaýy ýylgyrdy-da, sözüniň üstüni ýetirdi. Sen ene we ata guşuň etenejegi ganatyndan tutup seresaplylyk bilen galdyryşlaryny, soňra-da gamyşlyga äkidişlerini bir görsediň! Ol biraz säginen ýaly etdi-de, soňra ýene sözüni dowam etdirdi. Men bu guşlary soňam gördüm. Biz ýene bärde ot ýatyrypdyk. Biziň goňşymyzyň ogly gamyşlyga bardy-da etenejikleriň birini tutdy. Ene guş şeýle bir gopgun turuzdy welin, çalgyçylaryň, ýagny barymyzyň gözümize ýaş aýlandy. Biz ertesi gün gaýtadan geldik. Ýene-de şol guşuň sesi eşidilýär. Saýraýarmy, ahy-nala çekýärmi, düşüner ýaly däl. Wah, onuň sesi ýüregiňi elendirip barýar. Ol perzendini ýitiren hakyky ene mysalydy. Bu ahwalat rewolýusiýadan öňki uly söweş döwründe bolupdy. Kimsi ogluny, kimsi adamsyny, kimsi kakasyny ýitiripdi. Bu guş barymyza şol ýakynlarymyzy hakydamyza getiripdi. Onuň owazyna diň salyp gözýaş dökdük. Daýhan gürrüň berýärdi. Daşyň üstünde henizem sarsman duran guş bolsa, gussa ýugrulan şol bir heňine tutdurýardy. Men, Soň näme boldy? diýip soradym. Ol şeýdip iki gije-gündizläp zarynlady, soňra bolsa özüni suwaklady. Hawa, şäherli dogan, kiçijik guş diýjeksiň. Gör wak, onuň ýüregi nähili ullakan. Ine, bujagaz guşam hasrata döz gelmez. Men daýhan bilen hoşlaşdym. Awlan guşlaryň bilimin asyşdyryp, diri galanyny bolsa torbama saldym-da, kölüň çägesöw kenary bilen ýöräp ugradym. Meni guşuň ýüregiňi elendirip barýan zaryn sesi ugratdy. Gün ýaşyp başlan uçurlary awdan dolanyp gelýärkäm, ýalňyz galan ene guşa näme bolandygyny görmek isledim. Dag köli Batyp barýan Günüň şöhlesinde ýaldyrap, asuda çaýkanýardy. Gamyşlykda guşjagazlar pessaýjy jürküldeşip uka gidýärdiler. Olaryň sesi kem-kemden ýatyşypdy. Köl hamala mylaýym dag şemalynyň astynda ymyzganan ýalydy. Daş-töwerekde höküm sürýän bu ümsümligi hälki görgüli guşuň tukat saýramasy bozýardy. Bu adam garasyz giňişlikde birlikde köl suwunyň syrly şyggyldysynyňdyr gamyşlaryň şygyrdysynyň arasyndan eşidilýän gussaly zarynlama maňa ýiti täsir etdi. Men çaltlyk bilen şol tanyş daşa baka ýöneldim. Torbamdaky etenejegi çykardym-da, ony ejesiniň öňünde goýup ötägitdim. Gaňrylyp yzyma seredenimde, ene guşuň çagasyny ezizleýşini, Onuň hüžžürin perjagazlaryny ýylmaýşyny gördüm. Onuň zaryn owazy kesilipdi. Köl we gamyşlar bolsa agşamyň asudalygyna gömüldi.